Et ass wichteg, sech weider un d'Zäit vum Zweete Weltkrich z'erënneren an och mat deenen ze schwätzen, déi mat dobäi waren. Tatsächlech gëtt et zu Dikrech nach eng Partie Zäitzeien, déi 1944 d'Befreiung vun der Stad den 11 September materlieft hunn. Mir hunn der e puer vun hinne begéint. De Colas Behm an de John Baulesch waren am September 1944 fënnef respektiv 15 Joer al. Am Gespréich mam fréieren Direkter vum Militärmusée Roland Gaul erënnere si sech un déi turbulent Zäit um Enn vum Zweete Weltkrich. De John Baulesch, deemools 15 Joer al, weess nach ganz genee, wéi déi Däitsch den 10 September owes um 7 Auer d'Sauerbréck gesprengt hunn an hie mat senger Kolleege wollt mat der Nues virbäi sinn, fir alles matzekréien. A si hate keng Sprengstoff, si hunn Fligerbomme gehat, haten déi déi drënn ugemontéiert. A mir stungen, wou haut eng Fahrschoul ass, dräi Haus vun der Bréck wech, do stunge mir, fir ze héieren, wéi dat géif knuppen. Awer wéi d'Fënsteren iwwerall era agefuer sinn, sinn eis eis awer e bësse bang ginn. An dann och wéi d'Amerikaner komm sinn, déi Bréck hei, déi war net gesprengt. Dat war eng Chance.
Den Dag drop, dunn also den 11 September, konnten déi éischt amerikanesch Panzer iwwer d'Ficelles Bréck fueren. De Colas Behm an de John Baulech erënnere sech. Fir hei d'Bréck lei, wéi de Panzer komm ass, do hat ech 5 Jar an zwéi Méint do. Ech weess just, datt ech Meng Mamm huet mech mat der Hand geholl op de Heem a mir sinn heihinner kucke komm. An si hat mer nach virdu scho, wéi de Krich schonn heiënt, d'Offensiv, déi war schonn am Dikrich, den Häiserkrich, ier dee Panzer hier do komm ass, an si hat mir een Roude Léiw schonn op d'Jackett gepëscht a mat der Hand. An du sinn ech heihinner kucke komm a méi kann ech, dat dat hunn ech, rechnen ech, net méi matkritt vun deem Dag. An du konnt d'Amerikaner net mat de Panzer eriwwer fueren. Well si wier mat der Seit, mat de Ketten, genau laanscht d'Klinik komm. An dunn hu se d'Bild do geluet, wéi dat beim Entrepreneur Schuh, hu se dat geholl an dunn hu se dat dohinner getätschelt an du gung et. An du koumen se hei eran, wann ech mech gutt kann drun erënneren, waren et 21 Stéck. An si waren alleguerten, et waren dräi Schwaarz do drënner. Dat war fir d'alleréischt fir mir schwaarz Zaldote gesinn, déi iwwerhaapt schwaarz Leit gesinn hunn. Dunn hunn déi gutt Zäiten ugefaangen. No véier Jor laanger Ënnerdréckung, wou jiddereen sech huet mussen an Uecht huelen, fir näischt Falsches ze soen, waren si endlech fräi ze maachen, wat si wollten. Dem Colas Behm seng Famill sollt kuerz virum Enn vum Krich ëmgesiddelt ginn. D'Freed an der Populatioun war deemno grouss, wéi endlech d'Befreier komm waren a jiddereen, wollt dobäi sinn. Déi éischt Panzeren sinn eragefuer an déi hunn dunn eng Dréiung gemaach an déi sënn dunn a Richtung Foussgängerzon, wéi mir haut géife nennen, Richtung Groussgaass gefuer. An do war op der, wat een haut elo nennt, Liberatiounsplaz, dovu kënnt den Numm, wéi gesot, do waren dunn déi, de gréissten Deel vun der Bevëlkerung huet d'amerikanesch stiermesch begréisst, och mat Gedrénks. E bësse méi spéit ass d'Dikricher Musek huet sech organiséiert. Déi huet och nach e Festzuch ronderëmmer gemaach bis op d'Kluuster, wou den deemolege Buergermeeschter Theis ass op de Justizpalast d'Trapen erop geklomm. Deen huet do eng patriotesch Ried gen an et hunn puer Amerikaner och e puer Wuert gesomme. Mee wéi gesot, et war eng Freed. Dat ass schwéier, ech weess et jo och nëmmen aus Erzielunge vun de Grousselteren a vun den Elteren. Et war no véier Joer Occupatioun erëm fräi. Deeg laang gouf dorophin an Dikrech gefeiert. Bis zur Ardennenoffensiv am Dezember 44 huet du fir all Dikrecher eng glécklech Zäit ugefaang. Nodeems sech déi däitsch Zaldoten hannert dem Westwall zeréckgezunn haten an déi amerikanesch Zaldoten an Dikrech den Uerder haten, zu Dikrech stoen ze bleiwen, Well déi Däitsch sollte vun Holland un ugegraff ginn, war weiderhi fir e puer Méint Partystëmmung an Dikrech. Mir sinn och do, ech war an der Spillschoul do, dat war déi, wou laut Meedercher Schoul do uewen do ass, do war d'Spillschoul, an da si mir aus der Spillschoul, mir sinn de September an d'Schoul gaange bis viru Chrëschtdag, bis da d'Rundstad du komm ass. Déi Zäit, mir waren nëmmen dräi, zwéin, dräi, zwéi Méint, an mir sinn da vun do, An der Tauschgare op der Kluuster, wou d'Kluusterstuff ass, vis-à-vis, dat luch voll Amerikaner. An da se mer dohinner gaangen, dann hu mer déi net mat Rou gelooss, bis datt mer an der Jeep sutzen. Dann hu se déi en Tour mat eis duerch Dikrech gefuer. An deen Amerikaner, deen ëmmer bei eis war, deen huet eis ëmmer gesalzte Botter matbruet. Si hate Botter an de Wéchsen. Da war Salz drop an dat war wonnerbar. Mir hunn dat esou gär geessen. Jo, mä si hunn ëmmer eppes matgedeelt. Mir krute grad esouvill Zigaretten, mir krute grad esouvill Knätschgummi, also mir hate vun allem. Awer d'Freed sollt net unhalen. Den Ugrëff iwwer Holland war mësslong, sou datt déi Däitsch zeréckkoumen. De 16 Dezember war déi ganz Populatioun vun Dikrech erëm iwwer d'Ficelles-Bréck an déi aner Richtung aus der Stad eraus evakuéiert ginn, fir de Wee fräi ze maachen fir d'Rundstad-Offensiv. De jonken amerikanesche Kapitän Camp hat dat méiglech gemaach. An et sollt nach bis de Januar 45 daueren, ier Dikrech fir d'zweet a leschte Kéier befreit gouf. Deemools awer hu sech emol keng 200 Leit méi an Dikrech opgehalen.